Här President, léif Kolleginnen a Kollegen, als éischt emol ass et mer e Pleséier, datt mer haut, esou wéi an enger Motioun, déi d'lescht Joer refuséiert gouf vun der Majoritéit, da kënnen separat iwwer PSC a PNR schwätzen. PSC a PNR, dat kléngt e bësse wéi d'Buschtawenzopp, mat där Fanta 4 och an hirem Lidd MFG da gesongen hunn, well wat hannert deenen dräi Buschtawe pro Projet sech verstoppt, dat ass net ëmmer direkt ganz kloer. Deementspriechend, erlaabt mer, wann ech op eenzel Punkten aginn an net op déi ganz Projete, well eleng de PNR ass dach e relativ déckt Dokument an ech mengen och net, datt ech a 15 Minutte kéint dat ganzt Dokument resüméieren. De PSC ass e bësse méi knackeg gehalen. Ech mengen, dat ass och dodrunner geschold, datt et do ëm reng Zuele geet an d'Zuelen dach méi einfach a méi knackeg kënnen duergestallt ginn. Dat heescht, wa mer déi Dokumenter liesen an analyséiere kënnen an hei diskutéieren, da kann een och eng Analys, eng éischt Analys maachen. Beim Duerchliese vun deene ville Säite fält direkt emol op, datt d'EU-Kommissioun dach verschidde Saachen, an do schwätzen ech vum PNR, ëmmer erëm a Fro stellt an ëmmer erëm kritiséiert, an ech schwätzen do net vun der Privatiséierung vun iergendwelche Secteuren, mee ech schwätzen do ganz konkret vum Logement. Bréissel huet widderhuelt gesot, datt de Logement zu Lëtzebuerg e Problem ass, an ech mengen, datt et fir keen heibannen eng Nouvelle ass, datt mer e Problem um Logementssecteur hunn. Esou ass am Rapport ze liesen, datt d'Investitiounen am Wunnengsbau ze niddreg sinn an d'Offer u Wunnengen net duergeet. Bref, sot mer eppes Neies! Et ginn nämlech net genuch Ustrengungen gemaach, fir op Bauterrainen nei Wunnengen ze bauen. Och do, dee Constat hu mer heibanne schonn e puermol gemaach. Dëst huet Konsequenzen op d'Liewensqualitéit zu Lëtzebuerg, well eis Matbierger vill Suen aus der eegener Täsch bezuelen, fir hire Loyer oder hire Wunnengskredit ze bezuelen. D'Verscholdung vun de Menagë lung 2018 bei 174 Prozent vum Revenu disponible. Mat der Entwécklung vun de Wunnengspräisser zanterdeem ass net mat enger Reduzéierung vun der Verscholdung auszegoen. D'Prêtë gi méi deier an d'Loyere gi méi deier an d'Mënschen dobausse spieren dat. An der leschter Etüd vum Observatoire de l'habitat weist sech ganz eendeiteg d'Entwécklung vun de Präisser. Vun Enn 2018 bis Enn 2019 sinn d'Präisser vun de Wunnengen an der Moyenne ëm ganzer 11 Prozent an d'Lut gaangen. Een Appartement, wat 2018 nach 400.000 Euro kascht huet, kascht Enn 2019 also ronn 444.000 Euro. Dat si 44.000 Euro méi wéi e Joer virdrun. Fir eng Persoun, déi de Mindestloun verdéngt, sinn dat zwee Joresgehälter. An engem Joer ass eng Wunneng, déi vill Leit géifen als bezuelbar kategoriséieren, fir ee mam Mindestloun zwee Joresgehälter méi deier ginn. Gläichzäiteg schloe Groussgrondbesëtzer, Investitiounsfongen an och Immobilienagence vill Suen aus dëser Situatioun. Dëst huet sech leider wärend der Coronakris och net geännert. Buedem a Steen hunn zu Lëtzebuerg net u Wäert verluer, am Géigendeel. A ween eng grouss Lëtzebuerger Dageszeitung gelies huet an den leschten Deeg, dee gesäit, datt d'Analyse fir d'Zukunft genau dat nämmlecht virausgesinn. Vläit net en zweestellege Wuesstem, mee den Immobiliemaart wäert an den nächste Jore fir déi eng en Jackpot a fir déi aner en Hamsterrad bleiwen. Dat ass, Kolleeginnen a Kolleegen, eng extrem geféierlech Entwécklung an et däerf net sinn, datt dat esou weidergeet. Mir mussen dës Entwécklung stoppen. D'Äntwert vun der Regierung am Plan national de réforme bréngt awer fir d'Mënschen dobausse keng direkt Erliichterung, well ausser de schonns ugekënnegte Mesuren ass wierklech kee Liicht um Enn vum Tunnel ze gesinn. Oder wann et Luucht ass, da kéint et och en Zuch sinn, deen eis entgéint kënnt. Fir eis Piraten ass kloer, Mir musse méi wäit goen, wéi dat wat d'Regierung proposéiert. Eng Lex Koller fir Immobiliëspekulatiounen ze ënnerbannen, e groussen öffentleche Promoteur fir an d'Präisser vum Wunnengsmarché anzegräifen a wéi de Marc Baum et gesot huet, wierklech den Drock aus dem Kessel ze huelen, andeem de Stat als groussen Acteur nei Wunnengen zu bezuelbare Präisser, wéi vun eis gefuerdert, maximal 10 Euro de Meter carré ubidden ze kënnen, an e Pacte Logement, deen de Wunnengsbau zu enger nationaler Ugeleegenheet mécht, ënnert der Fiederféierung vun der Regierung, amplaz vun 102 eenzelgeféierte Gemengen. Här President, ech wëll dann och op d'Recommandatioun vun der EU-Kommissioun betreffend eise Pensiounssystem agoen. D'EU mécht an hirem Rapport ganz kloer op d'zukünfteg Risike vun der Viabilitéit vun eisem Pensiounssystem opmierksam. Se stellt fest, datt eis Regierung zënter hire leschte Recommandatioune kee Progrès gemaach huet, fir d'Viabilitéit ze stäerken. D'Äntwert vun eiser Regierung op déi Analys ass, datt 2016 schonn eng Analys vum Pensiounssystem stattfonnt hätt an do festgestallt ginn ass, datt alles finanziell esou an der Rei wär. Dat mag stëmme fir déi meescht Leit, déi heibanne sëtzen, well wann ech mer déi lescht Analysen ukucken, Är Pensioune si geséchert. Ech kann Iech soen, wéi ech déi Zuele presentéiert krut déi éischte Kéier, war ech e bësse schockéiert, well deen Dag, wou ech theoretesch kéint an d'Pensioun goen, ass näischt méi do. Dat heescht, net nëmme fir mech, mee fir all déi, déi méi jonk si wéi ech, ass näischt méi do, wann et esou weidergeet wéi bis elo. Dat ass e Problem. Jo, Här Baum, vläit sinn ech ze spéit op d'Welt komm, vläit hunn awer och déi Generatiounen, déi bis elo do waren, et verpasst, de Pensiounssystem méi viabel ze maachen. Fir eis ass et kloer, datt mer d'Pensioune vun eisen eelere Matbierger an och déi vun eis spéider séchere mussen an domat haut schonn ufänke mussen. An deem Kontext kënnen mer och iwwert d'Investitiounen vun dem Pensiounsfong schwätzen. An ech mengen, datt et do trotz där Liste négative, déi all Joer méi laang gëtt, well erëm iergendwou fonnt gëtt, datt awer nach iergendwou e Waffenhiersteller mat derbäi ass, se nach ëmmer net exhaustiv genuch ass, fir sécher ze sinn, datt mer wierklech hei eng nohalteg Investitiounspolitik suivéieren. Fir eis Piraten wär zum Beispill eng Méiglechkeet, datt och de Pensiounsfong en nach méi groussen Acteur um Wunnengsbau zu Lëtzebuerg kéint ginn, anstatt a Bürossurfacen an Surfaces commercialen ze investéieren. Mir hunn awer nieft dem Wunnengsmaart an eisem Pensiounssystem nach aner Erausfuerderungen, ech mengen, déi vu genausou wichtiger Natur sinn. Eng dovunner ass sécherlech, Digitaliséierung, et gouf schonn dovunner geschwat. De Rifkin-Plang gëtt ëmmer erëm dann erausgeholl, wann et opportun ass. Datt den Här Rifkin mëttlerweil net nëmme vun der Digitaliséierung geschwat huet, mee och ëmmer méi op de Green New Deal ageet, mengen ech ass och eng wichteg Pist. Mee mir mussen dee Rifkin-Plang, dee elo awer schonn e puer Joer um Bockel huet, och iwwerdenken. Mir däerfen net einfach esou maachen, wéi wann déi lescht Joren zanter dem Erstelle vun deem Dokument näischt geschitt wär. Mir mussen dat Dokument lieweg halen, mir mussen d'Digitaliséierung vu Lëtzebuerg lieweg halen, mir däerfen eis net op Prämisse vu virun e puer Joer baséieren. Mir mussen eis bewosst sinn, datt d'Aarbechtswelt vun muer anescht ausgesäit wéi déi vu gëschter a sécherlech och nach enker wéi déi vun haut, well gëschter hätt kee sech virstelle kënnen, wéi vill Teletravail tatsächlech méiglech ass, wann et drop ukënnt. Haut wësse mer, datt vill méi Teletravail méiglech ass, wéi mer geduecht hätten, a muer wäert den Teletravail vläicht nach eng Kéier eng ganz aner Nues hunn. Mir wëssen, datt verschidden Jobs, déi gären an der wëssenschaftlecher Literatur souguer Bullshit-Jobs genannt ginn, an Zukunft net méi néideg sinn. Mir wëssen, datt haut nach Leit agestallt gi vun, fir Donnéeën vun engem Blat Pabeier an en Excelstableau anzetippen, fir datt en ausgeprint gëtt, ierndwou higefaxt gëtt an dann erëm agetippt gëtt. Déi Jobs brénge weder engem Genugtuung, nach bréngen se der Économie iergendeng Plus-value. Dës Jobs wäerte verschwannen a mir mussen haut dofir suergen, datt déi Leit, déi déi Jobs haut hu well se näischt méi geléiert hunn, besser éduquéiert ginn, geupskillt ginn an datt dës Leit net zu de Verléierer vun der Digitaliséierung zielen. D'EU-Kommissioun schwätzt an hirem Rapport dofir och vun enger méiglecher Inadéquation des compétences. Dofir brauche mer en Ausbau vun eiser Schoulinfrastruktur, fir méi Schüler auszebilden, mee och besser. auszebilden, well dat schéinste Schoulgebai, an den Här Roth huet virdru vu Lycéeë geschwat, wat eisen Defizit géif ausmaachen, bréngt näischt, wa mer keng Qualitéit vun der Léier doranner hunn. Mir zéien dofir ee Fazit vum PNR, Lëtzebuerg huet am Moment net déi zolidd Basis, fir déi lëtzebuergesch Wirtschaft den zukünftegen Erausfuerderungen unzepassen, well eis aktuell an och mëttelfristeg déi qualifizéiert Main d'oeuvre feelt. Deementspriechend musse mer am Kader vun der Digitaliséierung an eise Brain, an eis Gehierer, an eis Matière grise investéieren. Well et feelen eis haut d'Méiglechkeeten, dës Main d'oeuvre kuerzfristeg selwer aus oder ëmzebilden. Dofir ass dëst e strukturelle Problem, dee mer an engem nächste PNR mussen ugoen, fir datt ebe grad de Rifkin-Prozess net zu engem Zombie verkënnt, mee zu engem liewege Prozess ka ginn. Soulaang mer awer kee Wirtschafts a Sozialmodell wéi zum Beispill e Grondakommes hunn, wou och philanthropesch a karitativ Aarbechte valoriséiert ginn, wäerte mer eis hei als Gesellschaft fréier oder spéider verfueren, well wa mer eis just op dat Néidegt, op dat wat Gewënn bréngt, konzentréieren a weiderhi Bullshit-Jobs Erlaben, well doduerjer d'Ekonomie jo awer weider dréit, da verfuere mer eis. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech wëll dann awer och nach e bëssen Zäit zum Stabilitéitsprogramm schwätzen, deen, dee méi dense ass, do wou et ëm reng Zuele geet. An hei muss ech soen, datt duerch d'Covid 19 Pandemie warscheinlech all d'Zuelen, déi mer haut zur Verfügung hunn, souwisou op d'Kopp geheit ginn, déi Zuelen, déi mer haut hunn, déi Zuelen, déi mer eis fir d'Zukunft virstellen. Dat weist och, firwat d'Europäesch Kommissioun déi éischte Kéier an der Geschicht vum Maastrichter Wuessstums a Stabilitéitspakt dës Klausel aktivéiert huet, fir eben net op d'Verscholdungsniveauen ze kucken, well mer wëssen, datt mer eng antizyklesch Investitiounspolitik brauchen, fir datt mer net nach méi Failliten, net nach méi Chômage wäerte kréien. Beim PSC vun der Regierung froe mer eis awer, wéi ee Wëlles huet de Fënnefjoresplang, deen d'lescht Joer an enger ganz anerer Aussiicht opgestallt gouf, anzehalen? Den urspréngleche Plang war et, déi budgetär Ziler laangfristeg anzehalen an d'Staatsscholden ënnert der Grenz vun den 30 Prozent vum PIB ze halen. Duerch d'Coronakris kënnen dës Ziler sécherlech net méi esou einfach erreecht ginn. Déi 30 Prozent gesinn zwar am Moment um Pabeier nach esou aus, awer ënnert der Prämiss, datt mer d'nächst Joer 7 Prozent Croissance erëm hätten, also en U oder e V, wat eis Ekonomie ugeet. Wann ee weess, wou déi Ausso, et soll een engem keen X fir en U virmaachen, hierkënnt, nämlech dofir, datt ee bei de réimeschen Zuele ganz einfach Aus engem V konnt en X maachen, dat heescht aus enger 5 op eemol eng 10. Da stellen ech mer d'Fro, ob dat hei net e bëssen de Risiko ass, datt déi Zuelen haut vun deene 7 Prozent Croissance genotzt ginn, fir eis an Zukunft, mol ze berouegen an noer Zukunft ze soen, mir brauche keng Steiererhéijung, wat ech mat Satisfaktioun vum Finanzminister haut héieren hunn, fir dann awer vläicht an noer Zukunft ze kommen an ze soen, Hm, also déi Prämissen, ënnert deene mer dat doe gesot hunn, si leider net agetraff, mir kënnen déi och net anhalen an dofir komme elo awer Steiererhéijungen. Ech mengen, datt dat de Leit en X fir en U virgemaach wär. Dat wär d'Leit e bëssen un der Nues erëmgezunn. Ech menge mir hu beim leschte Staatsbudget gesot, a gudden Zäite sollt een en Apel fir den Duuscht op d'Säit leeën. A gudden Zäite soll ee sech d'Marge de manoeuvre gi fir a schlechten Zäiten. Mir kruten als Äntwert, datt d'Regierung, an dat steet och am PSC dran, datt d'Regierung sech jo eng gutt strukturell Basis ginn hätt. Bon, do si mer net mat Iech eens, Här Finanzminister. Mir sinn der Meenung, datt mer an deene leschte Joren, anstatt verschidde Steiererliichterunge fir Firmen, vläicht besser gehat hätten, strukturell den Apel fir den Duuscht op d'Säit ze leeën, Vläit eis Staatschold en amont ofzebauen, fir datt eis Staatschold elo net esou séier wiisst. Dat wär eng Méiglechkeet gewiescht, déi mer an der leschter Budgetsdebatt ugeschwat hunn a wou mer gesot kruten, Mee Här Clement, Dir verstitt jo net, wéi Staatschold op de PIB gerechent gëtt, well a Wierklechkeet geet d'Staatschold, andeem mer méi Scholde maachen, erof. Jo, ech weess, datt dat e mathemateschen Trick ass an datt ee ka soen, mir huele méi Scholden, mee well d'Wirtschaft wiisst, geet d'Schold am Kader vum PIB erof. D'Leit dobausse verstinn net, datt wann e Prêt méi deier gëtt, datt d'Staatschold dann erofgeet, och, an dat wëll ech soen, och dann, wa se am Verglach zum PIB natierlech prozentual méi kleng ginn ass. Här Bauler, Dir verstitt et och net. Dat freet mech, well Dir waart ëmmerhin deen, dee dat och d'lescht Joer kritiséiert huet. Ech hunn Iech net verstanen. Dir sidd mer, also wësst Der, dat ass reng Arithmetik. Dat ass eng Affär vun engem Rapport, dat ass relativ an absolut. Jo, a mir hunn ëmmer gesot, absolut klëmmt eis Staatsschold, an als Äntwert kréie mer, mee proportional zum PIB fält se. Jo, dat sinn zwou Säite vun der nämmlechter Medail. Vermëscht d'Saachen net. Mee Dir vermëscht et genau sou, wann Dir eis sot, d'Staatsschold fält, während mir soen, d'Staatsschold klëmmt. Béid Points de vue si real. An ech mengen, dat muss een einfach emol constatéieren. Ech mengen, ofschléissend kann ech soen, well meng Zäit schonn ofgelaf ass, datt mer der Meenung sinn, datt de PNR an de PSC net duergi fir d'Zukunft vu Lëtzebuerg, se hu wéineg Léisunge fir existéierend Problemer, an et ass virun allem ze bereien, datt dës Regierung an deene leschte siwe Joer, wou mer eng gutt Konjunktur hate, keng responsabel Budgetspolitik bedriwwen huet, mee mat der Strenz eis Suen aus der Vergaangenheet debourséiert huet. D'Strenz, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ass leider elo eidel. Ech soen Iech Merci. Ganz gutt. Merci villmools, Här Clement. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Claude Wiseler. Här Wiseler, Dir hutt d'Wuert.